uh, basically inyaya yerufu okay. kuti tinzwisise kuti munhu ari kufa tiri kufa nemakore chaiwo chaiwo akanyorwa mubhaibheri here kana kuti tiri kufa nguva isati yasvika okay. so um, tichangoverenga um, vhesi 1 yaecclesiastics uh, chapter 12 hatina nguva yekutamba nayo nekuti vhangeri ndo ratinoda kuti mimi munzwe pee okay.

in the days of your youth before difficult days come and the year drew near when you say i have no pleasure in them mm. so the bible is clear uh, it is starting with the young uh, you know iri kuti is dangerous now kuti ude kutanga kufunga zvekunamata wakura mm -hmm.

rightly directed uh, in the arms of god we can achieve greatness kana simba riri mune vechidiki rikanasiswa zvakanaka maoko amwana rikashandiswa zvakanaka mwari anoitirwa basa rakakura kupfuura raari kuitirwa iko zvino so bhaibheri riri kuti encourage is young people you know is our topic is saying are we dying munguva chaiyo

mazuva ake eujaya mucho so i think ichapter iyoyi iri kutibetsera now i think patinogona kuzoenda ndepekuti munhu anofanira kufana nemakore mangani um, tisati tasvika ipapo tikati dzikeyo pamba pane vhesi iripo pandinoda kuti nditsanangure ndinzwisise kuti zvekutaurwa ndepavhesi 3 ava panoti in the day when the keepers of the house shall tremble mm. and the strong men shall bow themselves and the grinder sees because they are few and those that look out of the windows are darkened
so ukaona munhu ari kunyora bhuku iri anonzi solomon mm. solomon uh, he was uh, one of the wisest men mm. ever lived mm. anga ari munhu akachenjera mm. and purpose yebhuku ramuparidzi mm. ndere mm. kutsanangura experience yaakaita mm. so chiona rinotanga richiti oh its vanity mm. zvese hazvina maturo mm. saka kubva kuchapter one mm. ari kutsanangura kuti hatina zvatisina kuita mm. kana tiri su vanasorwa takavaka dzimba takaita mafamu chimwe nechimwe tikaenza kuti chine nguva yacho takaita zvese saka paanosvika pachapter 12 solomoni ndopaari kuintrosa nyaya yake akuda kuzopedza this is the final chapter mubhuku iri saka ari kuti varume eh, ndakuudzai zvese here is the advice advice yekutanga ndeyekuti rangarira musiki pamazeuja wako isu uyuthi hwedu vana solomoni hwakapera tichiutambisa uyuthi hwedu vana solomoni aona kubuda zvakanaka because tatisina mwari dai zvatakaita zvese izvi takazviita tina mwari dai tiine uyuth uri better kureferensa mm. so ndobva achitanga kutaura kuti kune zvinhu zvinopfuura zvisingarambe zviripo mm. saka ari kupa maexamples mm. eh, kuti unofanira kurangarira kuti pausiri kuda mwari uri young person pane zvinhu zviri kutopfuura zvekuti time yauchazofunga kuda mwari mikana iyoyo inenge isisipo saka ndobva apo maexamples ari kuti unofanira kurangarira mwari pavhesi two ati while the sun and the light the moon and the stars are not darkened saka ukanzwa ataura achiti the sun bhaibheri pari parinoburitsa pachena kuti jesu he is the greater light he is the sun ndiye chiedza mm -hmm. Chiedza chino reflector to the moon chinopa moon light light rinopiwa futi mastars but the biggest light it is the sun saka ari kuti zvichadzima zvinhu izvi uchiri kuzviona zviri pamberi pako zvichiita shaini pamberi pako but usafunga kuti ucharamba uinazvo pari pazvichadzima saka tine vhesi kuna amos inoti nichatuma nzara panyika isiri nzara yezvokudya kana nzara yezvokunwa but nzara yekunzwa shoko ramwari saka hatirambe tiine maprivileges pazasi ndobva apa another example mm-hmm. saka ari kupa maexamples ndobva ati pavesi 3 yamabvunza and the day when the keepers of the house tremble and the strong men bow down when the grinder sees because they are few saka akupa maexamples kuti unozviziva iwe eh, kuti kune vachengeti vemusha vanochengeta musha ndo solomon anotaura neperspective yekuti is guarded by people kune vanhu vanokuchengeta iye akarara ari kuti haufanire kutambisa mukana because vanokuchengeta vachafuma vasipo there's a time when people who are around you vada kuita zvinhu zvakanaka vari kukupa mukana nemaprivileges they shall go pauchazopengenuka pahope uchaona even vachengeti vemusha because someone who keeps the house that person is important to you because is security saka vari kuti makeepers of the house ari kutora mufananidzo wezvaari kuona achiti vanhu vanotichengetawo havarambe vari kavakwana tomorrow we shall not have them so ari kupa maexamples ezvinhu ndosaka vaona kuti when the grinder sees because they are few pavachengeti apa haasi kurevawo futi kuti zvakafanana nemawoko edu yes toti uri kuvhika chivhika imba ndei ino unenge une zvakutoshora chimwe chiri kuda kutoshora wotochiti ayo yesirizvo kana maoko ochibvunda manje asisakwanise ku asisakwanise kuita anything kudefenda exactly eh.
saka pane zvinhu zviri pamberi pako mm. zvawaigona kusevenzesa mm. saka ari kutake advantage mm. of the keepers of the house take advantage of the grinders

hama dzako mm. unogona kudziita despise mm. unogona kusadziona unogona kusadzishanyira mm. unogona kudzishora when youare young person unogona kuramba kuenda munzvimbo dzaifanira kuzokupa upenyu mangwana saka ari kuti utilize the chance that you have nyaya yasolomon ndeyekuti isusu varume uyuthi hwedu hwakatopera takatotambisa ndozvandakutokuudza imimi as young people musapererwa nenguva mm. mikana mushirirani ava ah, vanogrinda muchavaona vasipo mumusi mm. ava ah, vakachengeta mimba mm. muchavaona mumusi vasipo vabereka ava vari kumboona ava nhasi vachitaura newe vachikupa maadvise vachiti mwanangu mwanangu mangwana uchafuma usina iri zuva raunoona i nemwedzi waunoona uchishaina umwe musi richafuma riri rima so ari kuti mwari vari kukupa chiedza saka kune vanhu vese anoti tsvagai jehovha achawanikwa danaye kwaari achiri pedyo so i think this is a powerful thought iri kuunzwa nasolomoni paakupedza chapter yake yeupenyu panandira kuti ndiri kupaona kuti solomoni haataure izvo anotaura kuti vanhu vanofa nenzira eh, dzakasiyana rega tiverenge imwe vhesi inoburitsa eh, vhesi number um, chapter 5 vhesi number 17 eh, inoburitsa dzimwe pfungwa dzinotaura pamusoro pekufa kunoita vanhu kuti vanhu pavanofa eh, vanofa eh, ichapter 7 vhesi 17 inoti do not be overly wicked or be foolish why should you die before your time mm -hmm. yati eh, usava munhu akasoipa mm. usava benzi mm. uchafireiko mm. nguva yako isati yakwana kuroti havasi vanhu vese vari kufa nguva yayo yakwana mwari kune vamwe vanhu vaida kutopa mukana wekurarama long upenyu hwakareba but vasina kuwana nguva yakareba vachirarama panyika ino nekuda kweubenzi nekuva foolish saka vhesi iri kuti chimwe chinoura chinopedza makore iri ekurarama panyika pana upenzi to be a sinful man it's actually putting you on a disadvantaged ground because makore ako ekurarama anonodzikira bedzi anodzikira ucharwara nemukondombera because wanga uri munhu aita zvekukecha pfambi ucharwara nana siki gonoria because wanga uri munhu aita zvekukecha pfambi saka izvi zvinodzikisa makore ako ekurarama saka kune mavhesi aya anotikudza baba namai vako kuti mazuva ako ane mazhinji which means kuti if youare young person and you don't respect your parents bhaibheri riri kuti waabenzi mm. youare now over wicked then you shall die before your time right. so the other question will be ko saka munhu anofanira kurarama makore akawanda sei tine here makore atinotarisirwa namwari kuti irarama as human beings mm. let's take for instance psalms 90 inotsanangura makore edu atofanira kurarama panapa moses ndiye ari kunyora psalms chapter 90 ndoda kuti muone kuti there is a, eh, a powerful thought iri kupuritswa eh, namoses vhesi number eh, 9 na 10 inoti iyo for our days have passed away in your wrath we have finished our years like a sign the days of our lives are 70 years and if by reason of strength, of strength they are eight years, yet they are boast, it is only labor and sorrow. So according to Psalms 19, kuti mazuva edu ekurarama 70 years. Kana tikawana power tinosvika mu 8 years. But hanzi kunyange akawedzerwa kwakutambudzika nenhamo bedzi. Kuroti munhu paanozvarwa panyika

hadzina kuwanda ishoma just 840 months saka tinogona kuita mats pana um, kureva kuti every day panobuda zuva muakaundi mako muri kubviswa a day paunopedza mwedzi muakaundi mako muri kubviswa mwedzi you know it's so sad because vanhu vari panyika pana bhawo zvinzwise birthday ratinoita birthday party riya mm. taifanira kuti tiri kuchema because mazuva edu apera chiri kupera mazuva edu maakaunti edu saka bhaibheri rakuti manje pa 8 futi dzawakapiwa kana ukaenda unokecha mm. tinobvisa tinobva tabvisa maakaunti ukaenda ukandiraa zva because bible inoti the wages of sin is death mm. saka the more you sin the more yaunotapudza mazuva ekurarama paunotuka mubereki paunorega kumurespect mm. then tinobvisa a day in your account saka pa 840 saka ngatiteme timboona kuti iwo wane waita mangani tione saka maakaunti mune mangani ngatore for instance munhu ararama 40 years right.

kuti afe 360 saka munhu ane 40 years asa ane 360 months mm. kuti afe ko kana akaita upomo mwana havana kuzotiudzawo kuti vanobvisa mangani saka tiri kuti pamwe mwana anokukamura kakukamura teni manzi wanyura apa kune vamwe vanoita upomo kana katiri pazuva kune eh, eh, you see you understand saka bhaibheri riri kuti chinogona chinogona kuita kuti ufe nguva yako isati yakwana chimwe chacho mm. kwete kuti vanhu vese vakafa vasati vasvika 8 70 years 8 years vanga vasati mm. inyaya yekuti vaiva vatadzi mm-hmm. but mwana kuti chimwe chiri kucontributa kuti tive nevanhu vari kukasira kufa especially generation ini yatinayo haichagone kustraddla even kusvika ku35 years mm, chimwe chacho the highest contribution for that it is because people are wicked and foolish saka foolishness and wickedness will always mumwe munhu achakasimba iko zvine zvaari kufunga kuti chine mukana azvidi haudi ten years kuti uve week and die saka these damis that we have weve dami generation inoita same sex tine dami generation inotenda in feminism tine dami generation inoramba the existence of god mm. inoda kunakirwa inofarira kurasika mm. inopa even chivi chinopiwa mazita anonakidza kunyepa kunonzi white lie mwari vanongotaura kuti thats a lie e, ino inotarisa yotarisa yobva yati e, bible inoti sexual immorality ivo vanobva vati inonzi gay kuda kuda kusimplifya kuda kuita kuti zvitonge zvakanaka so tiri kuti isusu patinodaro when we become that evil then makore edu ekurarama anodzikira bedzi ende mutsa wedu wekuponeswa unovharwa bedzi saka mwari havasi kuzoramba vakanyarara in terms of this world cannot sustain wickedness saka uchiona at the end of the day god is not going to repair this world mwari havasi kuzosonadza nyika ine nekuti ukaverenga isaya inoti tarisai kudenga nemeso enyu cherechedzai nyika napasi nekuti denga rose richanyanganika seutsi eh, vageremo vachafa seunyunyu mm. nyika ichasakara senguo it is going to wax old like a garment kureva kuti nyika ichaita chikorobho then god is not going chikorobho kana chatoo chikorobho hachisonwe tinotorasa ndosaka uchiona bhaibheri bhuku razvakazara unoti ndakazoona denga idzva nenyika idzva kureva kuti ine yekutanga ichapfuura what we are waiting for kuti yekutanga ipfuure because its a weekend generation so young people should know kuti they have a controversy with god young people should know kuti mwari ane nyaya navo when the power in the young is rightly invested in god tichaita investment yakakura muzvinhu zvamwari vanhu vari kumhanya vachiita basa mabasa eupenyu hunoyu vachiramba mwari vamwe vari kuimba music vachikudza diabolos dai mavoisi aya akatorwa akaiswa muchechi dai mwari ari vazhinji vakahwinwa nekuda kwemusic yakaipa iri kuimbwa munyika but unfortunately when people are wicked when people they don't have experience with god they praise the devil saka bhaibheri rinoti zvinobatsirei kuti munhu apiwe nyika yose and lost his soul so this is a powerful chapter i think yatiri kupiwa i think i wanted to read uh, last as we finish mubhuku ra razvirevo bhuku raproverbs rinotiudza rimwe jaya rakashayiwa njere Eh, let's read proverb chapter 7 verse 7 uchiburukana inokutaurira jaya rinonzi rakashaiwa njere inoti and i saw among the simple i perceived among the youth a young man devoided of understanding ndakatarisa pakati nevechidiki ndikaona rimwe jaya risina devoided from understanding haana uchenjeri saka iri kuti kune variko vechidiki they are devoided from understanding they don't they can't comprehend even tiri kutaura so when you, you know, you go pafacebook patwitter payoutube yeah. you can actually notice these young people they are devoided from understanding inobva yeah. yatiyo

waakabva adhumana naye chiri kuita kuti bhaibheri riti he was devoided from understanding akaita hook up with a, with a hooker mm-hmm. akasanga nechifeve vapfana vazhinji ko zvinhu zvatambura mubrand dzavo because even wavari kudanana nawo zvifeve saka relationships marelationships atinawo iko zvine zvimahard breaks how can a 17 year old girl say ndine three hard breaks wadziwana nguvai saka bhaibheri rinobva rati and there a woman met him with a, a attire of a harlot and a crafty heart she was loud and rebellious her feet would not stay at home eh, variko zvifeva havagare pasi vasikana veguta
vana mariya veharare vanenge varipo vakazati manheru vanofamba hanzi haadi kugara mumba vari kuvasikana vasikadi kugara pamba and at times she was outside at times in an open square uyo kumabridge lacking at every corner as she caught him and kissed him mm. ndimadhuma namabara vakisana iko zvino izvi shiri yakabvuta rekeneka wakarora ndo aifanira kutsvodana wasina wacho ndowari busy kuita upo inobva yati with an prudent face she said to him i have peace offerings with me today i have paid my vows so i come out to meet you uh, diligently to seek your face and i have found you i have spread my bed with the uh, tapestry

ndosikana kutaura zvikanzi mubhedha tatogadzira zvese zvingatipedzei masports zvese hapana chatisina uyatipedze usiku hwose inobva yati inobva yati later in, for verse 19 for my husband is not at home mm-hmm. he was he has gone on a long journey kureva kuti anga atori nemurume you know recently ndaona paishimetro mukadzi akakura mm. abatwa achiita upombwa nemwana ane 13 years zvaipa newspaper mm. what a wicked world and you expect kuti vanhu vavarana makore akawanda sa bhaibheri rinobva rati eh, hanzi baba avo vakukumba vakafamba rwendo varume vari busy kushandira mhuri vakadzi vacho vari kumba vari busy kuita upombwa nyaya idzo dzazara mafacebook vanhu vachibatwa vachirovana vachiita sei hanzi wabatwa nemukadzi wangu hanzi vesi 20 vati he has taken a bag of money with him and ill come home on, and you come home on the appointed day zvikanzi mm. ah, chiri kuita ndidaro ndiite zvekukechesa izvi inyaya yekuti baba vakatizawo nechikwama chemari saka kumba akuchiwi hakuno iwe bhururu tirare kumba uko ndako upombo huri kuitwa saka vese inobva yati with her enticing speech she caused him to yield with her flattering lips she suicide she seduced him immediately he went after her as an ox goes to the slaughter house akaenda manje nekuti uyo akanga ane mashoko anotapira akaenda achiita senzombe inoenda kunobaiwa azviwewe bhururu
chiri kuitika ndechekuti vakawanda vedu tikuona zviita sekudaro dzinogona kunge kuri kunzi wadedzwa kumafaro zvinogona kunge kuri kunzi ukungono vamwe vako vachiita unge wakungotedzerawo zviri kuitika ukungoita kunge nzombe yangorezo eh, so you see i think this, this was a powerful lesson to the young people and we need we need to fix our minds we need to have understanding we need to understand kuti zviri important as a young person to go to know to seek for jesus nguva ichiripo ndozi kutaura namuparidzi ari kuti varumi zvose hazvina maturo tsvaka jehovha mm. nguva ichiripo mazuva akaipa asati auya usati waapa deathbed kana ukamutsvaga iko zvino izvi ukaenda padeathbed unodeedza hama neshamwari woti ladies and gentlemen it pays to be ready

and now i was now calculating mm. say Ay, ay, ay, ay, I think I've lost so many, so many months, maybe a hundred months when I was living a wicked life. Then, yeah, I think but, also there's also uh, when when God promises, mm. you know, kuti kana tikanga tatendeuka that's why ari kutipa this encouragement you know god can restore back those yeah. years yeah. that were lost yeah. you know makore akadyiwa nekwavatapata nemhashu nekupedza mm. chose mm. you know mwari kana tikanga tadzoka kwari is, is willing to restore back yeah. all those lost years yeah. saka tinenge muimba anoti ihave wandered far away from him yeah. lord i'm coming back home kana ukadaro mwari is willing to receive you mm. and accept you saka mm. uchiona prodigal usanuya mm. hanzi akati bhaibheri rinotaura kuti ari kudya mm. nemateko enguruve mm. bhaibheri roti and when he came back

i love that part hanzi mupfekedzei ring mm. akaiswa ring zvikanzi mwana wehumambo eh. vanga vatori kupando vakada kutanga kuzopopora kana mudhara siyanai naye bhozi uyo anga akarashika eh. iko zvinotamuwana saka ndiri kuti inini kubva musi watakaenda mm. the father is still sitting and waiting kuti anouya rini saka anoziva kuti nako ukaenda una kwawaenda mm. unodzoka bedzi saka our refuge is in the road saka vhesi ichiti vanovimbana jehovha vakafanana negomo reziyoni risingazungunuswi mm. saka dai mwari akatibetsera ino eh, as we are ending this show yeah. and meet again mm. kuti tipiwe power mwari ati god is not obvious mm. mwari haasi pachena tinotomutsvaga kusvika tamuwana yeah. iye anotivimbisa kuti muchanditsvaga mukandiwana mm. kana muchinditsvaga nemwoyo wemose mm. let's sit down yeah. let's kneel down let's pray haasi kure nemumwe nemumwe wedu mm. kana tikamutsvaga tichirevesa tichamuwana padhuze newe the government cannot give you jesus your business cannot give you jesus but the bible and your knees mm. will draw you nearer to him so dai mwari akaitira zvakanaka akatishengeta totenda totenda mazvinzwira tiri pano eh, vechidiki ndonguva yatinaye eh, hazvina yeah, kunzi zvoni zvabva zvatopera asi iwe ndiwe une mukana wokudana kuna jesu auye mumoyo mako utendeuke mazuva ako ekurarama ave ane akasununguka nemifaro nerudo nerunyararo saka i believe you've been blessed I've been blessed. And um, we'll, we'll, we'll, we'll, be, we'll be continuing Amen. and dealing with the young people. tione sana kuti ngatiuye kuna jesu ndo kune ruponeso rwedu mwari akuite zvakanaka